وە باسی هەموو لۆسسەکان ئەکەین وە یاسای هەموو لۆسسەکان دیاری ئەکەین و چۆن لە کوێوە هاتون و چۆن دروستەبن سەرەتا وەک سەرەتایەک پێشترش باسمان کردووە بۆچی بە ئیندێکشن مۆتۆر دەوترێت ڕۆتەیتنگ ترانسفۆرمەر

لۆسس کە تێیا ڕووئەدا چیە پیکۆر لۆسس کە دابەشە بێ بۆ هایستریس لەگەڵ ئیدی کەرێنت دوای ئەوە ڕاستەوخۆ لە دوای ئەم دوو لۆسسە ئەوەی ئەمێنێتەوە ئەو پاوەری ئەمێنێتەوە چیە کات ئەو پاوەری کە ئەمێنێتەوە ئەچێتە کوێوە ئەچێتە ئێرگاپەکەوە ئێرگاپ پاوەر

ئەوەی تریش دە کۆڕەکەیە. پاشان ئەوەی ئەمێنێتەوە لەم بەشەوە دابەزێتە سەر کوێ سەر ڕۆتۆرەکە دێتە سەر ئەمە وەک ئێستا هێنراوەتە دەرەوە وەک بڵێین وەک نیشاندانی ڕۆتۆرەکە ئە لێرەوە بڵێین چی ئەبێت دێ بۆ سەر ڕۆتۆرەکە لەم نێوان ئەمە و ئەمەیە چیمان هەیە گاپێکمان هەیە ئەو پاوەری هاتۆتە ئێرە پێی دەوترێت چی پێی دەوترێت

ویندی واتا چی مانەیە ویندی جەمە وادی نییە واتا لێرەیە ئێمە چیمانەی لێکخشانمانەی هەرچەندە ویندجەکە کە بڵین لەگەڵ هەوایە وادی نییە ویندجە واتە لەگەڵ هەوایە بێت فڕەکشنیشمانەیە بڵێ هەر لێخشان نەچەندە ئەمەش هەر لێخشاندنێکە لەگەڵ هەوا ئەمیش لێخشان زیاتر لەگەڵ بێرینگەکان بڵێن ئەمە لێکخشاندن نێوان ئەمانە تەبان لەگەڵ شەفتەکە چی ئەبێت ئەویش لۆ ستیا ڕوو ئەدات لە هەمان کاتیشە خولانەوەی ئەمە لەگەڵ هەوایە لێکخشاندنی ئەبێت بە هەمان شێوە لەگەڵ ئەوە شاچێبێ هەر لۆ سەد ڕوو ئەدات من پێڵە فرەشن ئەن ویندج پاشان چی پی سترەیشمانە پی میوسیک هەرچەندە لۆستە زۆر کەمە و زۆر زۆر جار ئیهمال ئەکرێ زیاتر میکانیکیشە دواتر ئەوەی مایەوە چییە ئەوەی ئەمێنێتەوە لە دوای ئەم لۆسانە ڕۆتەیشنێکە کە ئیتر هیچ لۆسێک تیا نییە ئەم ڕۆتەیشنەش چییە میکانیکیە کەواتە چییە ئەبێتە ئاوتبووت ئەو واتە ئاوت پوتی. ئیندەکشن مۆتۆڕ چیە ئەو ڕۆتەیشنەیە کە لە دوای هەموو لۆسسەکان دەستمان ئەکەوێت و میکانیکیە یاساکەش ئەکاتە چی تۆڕکی لۆد تۆڕکی لۆد یاخود ئاوت پوت تۆڕک ئەم ناوانە گرنگن لێکدانی ئۆمێگا ئێم لێکدانی ئۆمێگا ئێم یان پی ئاوت پوت یان تۆڕکی ئاوت پوت یاخود

بە شێوەی گشتی بەم شێوەیە بوو هەر یەکێک و یاسای خۆی هەیە و دواتر یەکەین بەسەوە بزانین بە زۆری ڕۆتۆر کە پەرلۆسەکە ئیهمال کراوە هەنێ جار و بە زۆری شیمال کراوە سترەیەەکە بە هەماشە بە زۆری ئیهمال کراوە بەس ئەوەی زۆر گرنگ بێت ئەم دوانن کە بە زۆری دێتە بەردەمان ئەم یاسایە ئەو یاسایە ئێسا ئێرگاپەکەش یاسا و ئینی خۆی وەدانی لە مەرزەمەکەشا لە لاپەڕە دووی چاپتەری سێ یەک یەک باس کراوەتە بەڵام پێویست ناکاوە دەت وردی لێ بکەیتەوە هەم تێبینیشمان هەیە ئەلێرەدا کاتێک ڕیلەتیڤ میشن پێشتریش وتمان ئەگەر بێت و ڕیلەتیڤ میشن لە نێوان بی ئێس و ڕووی ڕۆتۆرا هێواش بێ ئەوا چی ئەبێت ڕیلەتیڤ میشن کەم بێت واتا ڤۆڵتێکی کەم بەرهەم دێت لەسەر کێو لەسەر ڕۆتۆر لەم کاتەدا ڕۆتۆر کۆرلۆسس چی ئەبێت کەم ئەبێتەوە بە بەراورد بە چی بە ستەیتەر کۆرلۆسس و کاتێک وە لە هەمان کاتیشدا چیە سپی چیە سپیدەکەمان

ئەم چوار سەد و هەشتا ڤۆڵتە هەتاوەکو نەزانی ستارە یاخود دەلتایە نابێ بڕیار لەسەرەوە بدەی پەیستە یاخود لاینە ئەگەر هیچ نەنووسرابوو سا لەم نمونەیە هیچ نەنووسراکە بڵێن ئایا وای کۆنێکتە یان دەلتایە کە هیچ نەنووسرابوو دەلتایە زۆرش هەر دەلتاکە زیاتر بەکاردێ کەواتە ئەمە چییە بۆ خۆی ڤی فەیسە بەڵام ئەگەر بێت و بەوای بێت ئەوە ڤیلاینە ئەبێ بیکەینەوە بە ڤی فەیس لەو حاڵەتەیا بێ چی بکەین دابەشی ڕەگی سی بکەین. شەست هێرتزەکە ئێف یەکەمانە پەنجا هۆرس پاوەر لێرە چیە بە هۆرس پاوەر دراوە ئەمە ئاوت پوتی مۆتۆڕەکەیە هێزی مۆتۆڕەکە بڵێن قوەتی پەنجا ئەسپی هەیە 3-Phase Induction Motor is Drawn 60 ئەمپێر مادام بە دەلتا بەسترابێ ئەگەرمان لەو 60 ئەمپێرە بێت 60 ئەمپێر ئات 0.85 پاوەر فاکتەر لاگینگ تاوان لەبەر ئەوەی ئیندەکشن مۆتۆرمانەیە خۆ بڵێ مۆتۆڕێک کۆیلەکانی بڵین چییە لە وەک ئیندێکتەرێک وایە کەواتە

هەر لە لۆسی سەرەتاوە کە پی ئێس سی ئێڵە، پیکۆڕە، فڕەکشن و ویندەجە باشە کە پەر لۆسی ینەکەمانە ئەوانە هەمووی دراوە هیچ کێشەو نیە ڕۆتۆر کە پەر لۆسەر درا هەمووی دراوە کەواتە کێشەی لۆسەکانە نیە کە هەمووی دراوە. بەڵام لێرەیە تۆ چی وە داوای گاپەکەت لێ ئەەکە ئێمەش دەزانین گاپەکە لە دوای چییە گاپەکە لە دوای پی سپی تەرکەپەر لۆسز لەگەڵ پی کۆڕ لۆسایە کەواتە ئەبێت چیمان هەبێت ئەبێت پی ئینپوتەکەمان هەبێت تاوەکو بزانین لە دوای ئەوەی کە ئەو دوانی لە دەرکراوە ئەو دوولۆسا ئایا چێنێکی ماوەتەوە بۆ ئەوەی دەبێت بە ئێرگا لێرە ئەگەر سیر کەین 480 ڤۆڵتی داوە باس هیچیشی نەکردووە کەواتە دەلتایە 480 بەخۆی فەیسەکەمانە 16 ئەمپێری داوە باشاڵە چیەکە سری فەیز ئیندێکشن مۆتۆڕەوە ڕاکێشێت کاتەمە لاینەکەیەتی پاوەر فاکتەرەکەشی داوە کەواتە تۆ ڕاستەوخۆ مادام ڤۆڵتی ئەوهەیە 16 ئەمپێری هەیە ڕاستەوخۆ ئەتوانین چی بکەین ڕاستەوخۆ ئەتوانیت پی ئینپوتەکەو بدۆزیتەوە ڕەگی سێ ڤی لاین ئای لاین کۆساینی سێتە یان کۆساینی فای کێشەمان نیە باشە لێرەوە پی ئینپوتم دۆزیەوە منیش گوتم چی لە سەرەتا وتم پی ئێر گاپ پی ئێر گاپ چیە دوای دوای چیە پی ئێر گاپەکەمان ئێر گاپ پاوەر دوای دوو ئەم دوو لۆ سێ

باشە دواتر داوای چی ئەکات ئفیشنسی ئەکات ئفیشنسی هەمیشە زانین پی ئاوتپوت پاوەری ئاوتپوت لەسەر پاوەری ئینپوتە لەو حاڵەتەیە تۆ پاوەری ئاوتپوتەکە چییە بە نرخێکی بە هۆرس پاوەر دراوە ئەیکەیتەوە بە ئەلکتریکاڵیکەیتەوە کیلۆوات کە ڕەتی 646 یەکەی پەنجاکە کە ڕەتی حەوت سەد و چل و شەشەکەی دەرەچێ تەواوە ئیتر لێرەوە چیەکەی لە دیە ی فیشنگ سێکە ئەدۆزیتەوە تەواو سی حەوت تکە دابەشی چل و دوو بکە سەد و هەشتا و هەشت تەکە وەک وتیشمان عادەتەن ئە لەم دەورو بەرەیە ئیفیشنسی ئیندێکشن مۆتۆر باش پاوەر ئەن تۆرک ئین ئیندێکشن مۆتۆر هەر بەردەوامی لەسەرەوە ئەوەشە زانی پێشتر باسمان کرد ئەم سێرکتەیە کە ئێمە لە سەری ئەڕۆین کە لە سرکتی ترانسفۆرمەرەکەەوە وەرمانگرتووە

دوایەوە زێد ئیکوڤالێنتەکە ئێمە ئەزانین لێرەیا زێد یەک مان هەیە واتە ئاڕ یەک و جە ئێکس یەک مان هەیە دواتر زێد ئێف مان هەیە لەگەڵ چیا لەگەڵ زێد دووە کەمە زێد دوێمە زێد ئێفەکە لێرە چۆن حساب کراوە زێد یەک ئاڕێک پڵەسی جێکس یەک پاشان یەک لەسەر پڵس یەک لەسەر چکەمە وەک پاراڵێکە بێت لەگەڵی ئەو کاتە کاتە چی ئەم جیسیە کاتە ئەم جیسیە یەک لەسەر ئارسیە کاتە بینیت یەک لەسەر ئارسی پڵسی یەک لەسەر XM پڵەس یەک لەسەر ئاڕ دوو لەسەر ئێس پڵەس سی جی ئێکس وەک پێشتریش وتمان ئاڕ دووەکەمان چیە یەک لەسەر ئێسەکەوە لە پێشترەوە ئەزانین چۆن گۆڕیمان بە ئاڕ دوو لەسەر ئێس کەواتە هەر کاتێک پێویستمان بە ئەمە بوو پێویستمان بە زێد ئیکویڤالێنت بوو ئەبێ لێرەوە بیدۆزینەوە ئاڕ یەک پڵەسی جی ئێکس یەک پڵەسی یەک لەسەر یەک لەسەر ئاڕ سی پڵەسی یەک لەسەر XM پڵەس سی یەک لەسەر زێتی دوو زێتی دووش خۆی چیە ئاردوو لەسەر ئێس پڵەسی جێ ئێکس دوو ئەم یاسایە زۆر زۆر گرینگە و زۆر زۆر پێویستمانە بێت چونکە هەمیشە داوای چیمان لێکە ئای ئایمان لێ ئەکات ئەم ئایە ئەبێ بیدۆزینەوە ئینجا بین چی بکەین بیدۆزینەوە ئینجا بین لە یاسای پاوەرەکە دابین و پاوەری ئینپوت بدۆزینەوە ئینجا لەوێ پی ئەرگاپ و کۆنڤێرت و ئاوت پوت و ئیفیشینسی بدۆزینەوە ئەبێ ئاگادار بین ئەلێرێ ئەم ڤیەی کە بەکار هاتووە ڤی فەیسە ئاگادار بە زۆر دیاری بکە تر زیادی کە ڤالێنتەکەش هەیە و بەو شێوەیە هەندێک جاریش کە بڵین دۆستەکە کرێ ئای ئینپوتەکەش یەکسانە بێتەوە بە ئای دوو لە هەندێک شوێنەوە حسابی بۆ کرێ بەڵام لە ڕووی یاساکە بۆم شێوە دۆزرێتەوە ستەیتەر کەپەڕ لۆسس ئین سری فەیس ئیندەکشن مۆتۆر ئێمە چیمان هەیە کاتێ باسی پی لۆسس ئەکەین ڕاستەوخۆ ئەزانین ئای دووجا ئاڕ ئای دووجا ئاڕ بەڵام ئەلێرەیا چیمان هەیە سری فەیسمان هەیە کەواتە سێ

زیاتر بۆ عەمەلی زیاتر سوودی لێ وەرەگیرێت چونکە ڤۆڵتیە بۆ نموونە ئێستا ئەڵێت لە حاڵەتی بلۆکە بلۆک ڕۆتۆرە ئایا کام لۆسسە کەمە ئێماڵین کۆرلۆسس کەمە بۆچی چونکە ئی بڵێن ڤۆڵتێکەمان کەمە لە بلۆکە تۆ عادەتەن ڤۆڵتێکی کەمی ئەدەیتێ لە لابە ئەگەر ئەم کاتە لە مێشمانە بێت کە ڤۆڵتێکی کەمت داپێ چی ئەبێت ئیۆنەکە بڵێن ڤۆڵتەکەی کەم ئەبێت ئەم ڤۆڵتێکە کەم بوو چی پیکۆرلۆسس کەمە بێت بەزم پیکۆرلۆسە لێرەیە هەر هیچ بەکار نەهاتووە هیچ نەدۆزراوەتەوە یان خۆی دراوە یاخود ئیما کراوە بەڵام بۆ لابەکان گرنگە ئۆرگا پاوەرەکەش یاساکەمان زانی پی ئینپوت ماینەس پی ئێس سی ئێڵ ماینەس سی پی کۆن ئاڕ دوو لەسەر ئێس ئەتوانین لە ڕێگەی ئەمەوە چی بکەین لە ڕێگەی ئەمەوە پی ئێرگاپەکە یاسای بۆ دروستکەین کە ئەم یاسایە چۆن دروستکراوە سێ ئای دوو ئای دوو ئاگدار بین چونکە کە ئەڵین گاپ لە ستەیتەر دینە دەرەوە تر بەرەو کۆڕین ترەوەی لە دوای ستەیتەرەوە پێی دەوتێ دوو بۆ یاڵین سێ ئای دوو دووجا ئاڕدوو دابەشی ئێس چکە لەگەڵ ئێسەکە بەردەوام ئەگۆڕێت کەواتە ئەمیش پەیوەست بە ئێسەکەوە بۆیە ئەم ئاڕش کە حسابمان کردووە لەگەڵ ئێرگاپەکەیا ئەگونجێت ئەم پێویست ناکە بزانین ئەمە لە کوێوە هاتووە لە کتێبەکەیا تیادی بەڵام پێویست ناکە ڕاستەوخۆ یاساکەی لەبەر کردەوە هەر کاتێکیش ئاڕ ئێفێکە بینی نرخەکەی درابوو ئەوە چییە ئاڕدوو لەسەر ئێسە بۆیە زۆر زۆر ئاگادارمی ئەوە بین هەرچەندە لێرەدا زۆر گرنگی پێ نەدراوە بەڵام لە هەر شوێنێکە RF بینی ئاردوو لەسەر ئێسە پاشان وەنجی زە ئەکسوال ڕێزیستان لۆس ئینزە ڕۆتە سێرکرد ئار گیڤن بای بە هەمان شێوە چیمانەیە ئەمە بە شێوی سادە دانراوەتەوە جیران خۆی یاساکە

مادام ڕۆتۆی شە ئای دوومانەیە لەگەڵ ئاڕ دوو ئێ وا ئەمە ئێستا بۆچی ئەمە وا داندراوە لێرەیە سێ ئای ئاڕ دوو جیا ئاڕ ئاڕ ئە لێرەیە ئەمە لەسەر بنچینەی ئەکچوال ڕیجستان لەسەر ئینزە ڕۆتۆر سێرکت باشە ڕاستەخۆی ڕۆتۆرەکەی نەک ترانسفۆرمەر گوتمان ئەم ئاڕ دوو ئا دووەمانە کە وەرمان گرتووە

ئاڕدووی تیایە وایە ئەو ئاڕدووە ئەو ئاڕدوو لەسەر ئێسە ئەگەر سەیری کەین ئەگەر سەیری ئا لێرەوە ئەتوانین بڵێین چی پی کۆنڤێرت دەکاتە پی ئێرگاپ ماینەس پی ئاڕ سی ئێڵ باشە واتە کاتە چی ئەمە مانەسیەوە ئەتوانین ئاڕدووەکە وینەکە چی بکەین سی ئای دووەکە ئای دوو دووجاکە بە هاوبەش وەرگین ئەو کاتە چی ئەمێنێتەوە ئەگەر سیرکین ئەگەر سەیر کەین سێ ئای دوو دووجا ئاڕ دوو سێ ئای دوو دووجا ئاڕ دوو لێکدانی چی یەک لەسەر ئێس ماینەسی یەک لێرەشەوە مەتوانی بڵین ئێسەکە ژێری هاوبەش بێ لێرەوە پی کۆنڤێرت ئەتوانین یاسایەکی بۆ دابنین کە کاتە چی سێ ئای دوو دووجا ئاڕ دوو لێکدانی یەک ماینەس ئێس لەسەر ئێس ئەمە چیە یاسایەک بێت بۆ پی کۆنڤێرت باشە باشە یاسای پی ئەرگاپەکە ئێوایە واتە ئێمە چیمان هێڵێت تەنها تەنها بین بە لێکدان کردنی ئێس ئەوە لێگێ بڵێن یاسای پی ئەرگاپەکە لێکدانی ئێس بکەین ڕاستەخۆ چیمان بۆ دەرەچێتەوە یاسای پێ ڕۆتۆر کە پەردەستەکە چکە هەر هەمان یاسای و دابەشی ئێس کراوە کەوا تاتوانی بڵێ پی ڕۆتۆر کە پەرلۆسز یەکسانە بە ئێس پی ئەرگا ئێس پی ئەرگات

کاتێک ئێز یەکسان بێ ئەمە یەکسان بێ بە یەک کەواتە پی ڕۆتڕکەپەلۆس لەگەڵ پی ئێلگاتا یەکسان ئەبن کەواتە لە حاڵەتی لوکدا لە حاڵەتی لۆکدا یاخود لە حاڵەتی بڵێین بلۆکە لەم حاڵەتەیە چێ بێ پی ڕۆتۆرکەپەلۆسس یەکسان بێ بە پی ئێلگا یاخود دەتوانین بڵێن چی ئەو پاوەری کە هەمە هەمووی ئەبێت بەچی بە لۆسس

کە نەگۆڕا ئیتر ئاوتوریش نابیت چونکە پی کۆنڤێر دەگاتە تیپی ئێرگاپ ماینەسی ئەوە ئەمە هەموی ئەبێتە ئەمە ئەمە لەو حاڵەتە ئەمە بێتە سفر باشە ئەتوانین پی کۆنڤێرتەکەش باشە ئێستا مە یاساێکمان بۆ دانا توانەکاتە سی ئای دوو دوو جا ئاردوو لێکدانی یەک ماینەسیز لەسەر ئێس

چی ئەکا لەو حاڵەتەیە لەو حاڵەتەیە ئێسێکمان هەیە لێکدانەوە پێ کاتەمە مەسانە کورتە بنەوە هەر جێگات هەر ئەوواکە کەواتە ئاکاتە چی لەو حاڵەتەیە بڵێن بەو شێوەی لێ دێ کەواتە پێگاغگە با بە ژۆن کرێ پی کۆنڤێت یەکسانە بێت بە پی ئێرگات لێکدانی یەک ماینەسی ئێس ئەمەش یاسایەکی زۆر خێرا و زۆر باشە بۆ دۆزینەوەی پی کۆنڤێرت واتە بەدوای ئەویشا پی ئاوتپوت بۆیە هەر کاتێک پین بۆ ماخ یاساکی خێرایە پی ئاوتەکەمان پی کۆنڤێرت ئەکاتە چی خۆی ئەمە یاساکەی لێرەیا بابوو نووسرایە تۆڕکی ئیندیوست لێکدانی چی لێکدانی ئۆمێگا ئێم ئۆمێگا ئێم وەپی ئاو دەکاتە چی تۆڕکی لۆت لێکدانی ئۆمێگا ئێم لۆت ئەمە کۆنڤێرتە یاخود دیڤلۆپە یاخود میکانیکیە ئەمە چیە ئاوتپوتە یاخود لۆدە پی ئاوت ئەکاتە تۆرکی لۆد کە ڕەتی ئۆمێگا ئێم واشکاتۆ چی پی کۆنڤێرت ماینسی فرکشن و ویندێج ئاند میسک باش ئەم لێشە بەمان شێ باس کرا ئیندیس تۆرک و لۆ تۆرک کاتێک چی بێت

ئەمانە هەمووی تۆرکی ئینگویستە. تۆرکی لۆد یاخود ئاوت بوو تۆرکیش چییە هەر تۆرکی لۆدەکەی کە ئینە ئەم یاسایە ئەگەر سیرکینەوە تۆرکی ئیندیوزەکاتە پی کۆنڤێرت دابەشی ئۆمەگا ئێمەوە لەو یاسای ئێستاوە وەرمان گرت هەر لەم یاسایەوە بەڵام

کەواتە دوو یاسامان هەیە بۆچی بۆ تۆرکی ئی ئیندیوس ئەگەر بێم لەگەڵ پی کۆنڤێرتە ئۆمێگا ئێمەکەی بەکاربێنم یاخود بێم لەگەڵ پیێرگاپە ئۆمێگا ئێس بەکاربێنم ئەو دوانە هەر ئەبێ بەڵام کامیان جێگیرتر و باشترە ئەمەیان چکە پیێرگاپەکە بڵێن پی ئۆمێگا سیکرۆنۆسەکە جێگرترە باشە

بۆ میکانیکاڵ پاوەرەکە لێرەم ئاڕانە زۆر گرنگ نییە بڵین ئەمەزانم ئار دوو لەسەر ئێسەی تێی هی ئێرگاپەکەی ئەمان بڵێن هی کۆنڤێرتەکەیە ئەوەی زۆر گرنگ نییە بەڵام ئەگەر بێت و سێرکتەکە هەموو ئاڕەکانی تیا حیساب بکەین بەم شێوەیە دەرەکەوێت پاشان ئەم تێبینییەشمانەیە لێرەدا پی کۆنڤێرت ە نزا پێی دەوترێت میکانیکی و پی ئاوت ە نزا پێی دەوترێت پی شەفت تۆڕکی لۆد یاخود ئاوت پێی دەوترێت شەفت ئەم وانەی لێرە کۆتایی پێ دێنین وانەی داهاتوو لەم ئیگزامپڵەوە دەست پێ ئەکەین